Mba'éichapa señora ajúvo roikuaávo ha ñañomongetamívo. Emombe'umína chéve la nde réra ha nde apellído. Portillo Caballero. Portillo Caballero. Ha nde réra? María Florinda. Ah, María Florinda. Mbovy añetépa reguereko ña María Florinda? Ochenta y cinco. Ne kuñata hĩta ramóngo ra'e. Mamogua piko nde. Mba'e vallegua? Ituru. Ah, Ituru vegua. Héẽ. Nemandu'áiko la nde vállere. Heta mba'épa upépe oĩ. Uhm. Mba'e la ikatu ha emombe'u chéve la rehasa ko upépe yma. Mba'éicha ere? Héẽ, pe revolusiõ vaiete. Upéro guareko nde ne mitãkuña'i raka'e.

Oñeg̃uahẽiko la pende rógape upéra amoguare. Pekañy. Pehejángo la pende rógape.

Mba'éiko he'i nde sy umi upéro guare? Mba'éicha piko héra nde sy? Ah, nde sy toka jao'i nde hína raẽ. Ha nde rúreva nemandu'a avei? Mba'éicha héra ha'e? Don Dionisio. Ha'ekuérai ko Iturbe Guatuja voi. Héẽ, Coronel Martínez. Mboy hermana-pe peime. Héẽ, mokõite oĩ. Ha pe ótra piko oikove gueteri? Oikove gueteri. Pejohechamimi. Ko'ãrupína ningo. Ha pe nemitãvérõ guaréiko. Mba'éicha araka'e la de Vallepe ña María Florinda? Hetaiko la hénte ojoayhu térãpa sa'i pene vesíno ha peñomongeta araka'e. Heta la hénte. Nde sýtepa kavallero kuéra voi. Peiko la. Rufino Caballero Rajy. He Rufino Caballero Rajy. Nde ku voicho general Bernardino Caballero gente kuéra voi. Pariente lejano. He, he pariente lejano. Ha peñe'ẽva hese? Penemandu'áva hese? Héẽ? Ha pevy'áva la ihentekuéra haguére? Pevy'ánte la pene héntere raka'e ha'e. Família trankílo. Família trankílo. Ha'etéma. Mba'épa he'i hese la ne hentekuéra? Heta istória omombe'u ore. Nanemandu'áita peteĩ áre. Nanemandu'ái hína ko'ág̃a.

Julia Covilla. Pega la sexto grado pe guare piko. Virginia Quiñones. Upe aiko mba grado pe guare. Sexto. Ha pe primer grado peguarete nanemandu'ái. Upéva la Virginia kuñáme. Ah, upéva la Virginia. Primer grado pe yma jalehekuaáma aja. Osomakuaa ha olehekuaáva. Ha pe aiko mombyry rande rógape la escuela raka'e. Ha pegueraha piko la mbokaja mandu'ikuéra umi la penderekre'orã. Piko mba'e la oje'úva. Heẽ, rora kambýre. Erambosaporãmo'ãi la reho haguã py'aje. Ndaikore mba'apo jepe la kokuévera ka'i. Nde remba'apói. Nemba'apoicha la kokuévera. Ekakuaa nde sy ykére. Ha ko'ág̃a híko nde re'uvéi la rora kambýre. Nde re'uvéi. Tekotevẽ Davídpe jajapoka la rora año pórke upéva oikoite. La muhér upéva ogusta hína chupe David. Ha David piko ojapokuaa la rora.

Ña María Sorina-pe fábrica-pe, fábrica rehegua iména nemandu'a heta mba'e toty umíare. Heẽ. Toty umíaguarã itúa umi omanda guasu. Heẽ, itúa omanda guasu. Mála toty mama. Federico. Federico. Federico Roa. Ha mba'étepa ikatu ja'e hese? Mba'e ou nde ne akãme nemandu'ávo hese? Mávapa oñetende hese? Mávapa oñetende hese raka'e? Oguereko peteĩ karai hembiguaykúva. Piko.

Ha ne hermano piko erekói? Héẽ? Oĩ. Oĩ? Cuatro hermanos. Ah, cuatro hermanos. Hmm. Ocho hermanos. Ha ne hermano kuéra toikove gueteri? Hermano man. Ah. Mba'éicha iko héra hikuái?

aja. Mba'e ha'e guerra tiempo zapador aja batallón de ingeniería ha ho'a prisionero

Ne memby réra oĩ. Adelina réra. No, ne memby, ne memby. Che hermano kuéra réra. Ha héra luego Adelina réra. No ahániri. Mba'éicha héra ne memby oiko áre guave. Federico. No, ne memby, mamá.

Ne memby David ndive ña María Florinda. Ramoiténte aje. Aréma. Revy'ápa hendive.

Mbeguekatúpe ikatu ñañomongetave ha nemandu'ave heta mba'e re'ẽrõ. Oĩmapa? Hmm. Gracias mante ha felicidades por el día de la madre. Nde ha'e sy Paraguái ha orerakate'ỹmba nderehe. Taneresãiete ña María Florita. Hmm.